Aňa durmuşyň ajysyny, süýjüsini dadan, köpi gören adamlaryň maslahaty gaty zerur bolup dur. Şu wagt içimde tupan turýar. Öýümiziňem ýagdaýy gowy däl diýip hatyna başlan podpişigiň hatyny size ýetirýärin. Netije özüňizden mähribanlar. Köpi gören adamlar Durmuşyň ajysyny, süýjüsini dadyp, durmuşda öz ýoluny tutan adamlar gaýrat edip, şo gelne maslahatyňyzy beriň. Çyndanam oňa maslahat zerur. Men durmuş gurup baramda uly gelindim. Menden kiçi Ýurjim bardy. Durmuş gurup baran döwürlerim Ýurjim öýlenmedik bolansoň, Gaýynenemiň göwnüne ýaranjak bolup elimden gelenini etýärdim. Gaýynenemiň iňirdileri, her hili hileleri bolsa-da, durmuşda maşgalaňy saklajak bolup çydamaly bolýar köp ýerde. Menem şeýdip, öz maşgalamy özüm gorap saklajak, gowy ýagdaýlara ýetjek, gowy günlere ýetjek bolup yhlas etýärdim. Gaýynenemiň öz gylygam iňirdi gaty agyrdy. Oňa wagtly-wagtynda hemme iş edilip, arassaçylyk bolmasa, derrew uruş turýardy. Käwagt naharymy iýmäne elim degmän, gijeler aglap ýatýan wagtlarymam bolýardy. Nahar etmeli, nahardan soň kir ýuwmaly. Işim köpelip, Näçe kösençleri gördüm. Bu wakalar on-on iki ýyl mundan öň bolan wakalar. Täze gelin döwrüm kir maşynam ýok. Oba ýeri bolansoň artyk udobstwo-da ýok. Köp kösendim. Ýüwürjimiň, gaýynlamyň kirlerine çenli men ýuwýardym. Ýöne ýüwürjim, gaýynatam gowudy. Jürjin, Aýlyk alsa maňa şokoladjyk, güljagaş getirip berip göwnümi tapýardy. Ýöne, olam öýleninçä ekeni. Jürjimi öýerdik, elti aldyk. Eltim gelenden soň elti bäsdeşligi, basdaşlyk bolýan, bäsdeşlik bolýan, başlady. Ilkibadalar eltim biziň öýümize girişjek, gowy görünjek bolup, hemmämiziň göwnümizi alýardy. Eltim gelen döwürler elinde getiren zatlary kir maşyn, tehniki ugrundan ep-esli zat getiripdir. Ol menden bir üç-dört ýyl soň toý edensoň hemme zadyny düzläpdir. Şeýdip, Oňa köp zat kynam düşmeýärdi, ýöne maňa ýaranjak, gaýnyma ýaranjak bolup gowy hereketler edip, gowy gürläp, elinde gelenini etýärdi. Soňabaka bolsa onuň ýüregi açylyp ugrady. Barybir ýamanyň ýamanlygy içinde ýatmaýan eken, daşyna çykýan eken. Ýuwaş-ýuwaş gaýnymyň gepini maňa getirip, meniň gepimi gaýnyma eltip, aýdylan-aýdylmadyk gepleri arada aýlap, eltim öýde uruş-tuzuryk ugrady. Hatda men nahar bişiren mahalym, naharyň duzuny görüp, oňaryp goýsam, salan wagtym naharym duzy gaty köp çykyp, Gaýynenemden gep eşitýädim, iýer ýaly däl naharyň soňky döwri senem eltiň üstüne nahar atjak bolup şeýtýän ýaly diýip maňa käýýärdi. Menem haýran bolup bul wakalar birki sapar gaýtalanansoň eltimi yzarladym. Bir gün eltim men kuhnýadan çykyp gidensoň kuhnýa girip naharyma duz atyp otyrka üstünden bardym. Sen meniň naharyma näme üçin duz atýaň, şo derejede içgara ekeniň sen, Eltiden dost bolmaz diýenler çyn eken diýip, urşup gitdim. Olam özünden beter, özünden göwni hoş, men-ä duzuny görüp atdym, ýamanlyk edip atamok diýip, dünýäni ýykdy. Şeýdip, şo taýda menem gygyrdym-da, naharyň başyndan aýryl, meniň başlan naharymyň duzuny saňa görmek hökman däl diýip, gaty gohlasam, Bedrede duran suwdan bir kürüşik alyp üstüme sepip goýberdi. Agzyňy ýumsana, gygyrma maňa, sen uly bolanyň bile gygyrmaly diýen ýeri barmy diýip. Şo ýerde tas ikimiz ýakalaşypdyk. Gohumyza gaýynenem girip geldi-de, ikimizi aralap, maňa sen uly bolup göz bolaňok, senden Hemme zat täze gelen gelne öwretmeli diýip maňa gygyrdy. Men bu zatlaryň hemmesini eltimiň eli pulluja bolanyndan görýärdim. Sowgat-serpaý adamy üýtgetýändir-de, öňem gylygy gowy däl gaýnym, ind-ä meni bir iýse ýa gözünde oky bolsa, atsa, başga zat gerek däl oňa. Şeýdip men. Eltim bilenem, gaýnym bilenem oňuşman ugradym. Soňabaka kakdyryp gürläp, öý almaly adam çykyp gitmeli, iliň öýünde körpesi ýaşaýar, ulular gelin gelensoň çykyp gitýär diýip, eltimiň gepleri başlady. Bu gepleri eşidip maňa gaty erbet, agyr degýärdi. Biziň mellegimiz bar, ýöne entäk jaý salmandyk. Hiç kimiňem jaý salman durup, Gulogly çykyp gidiberenok. Biz şolaryň toýunda eden kömegimizi dilime çolamadym. Ýöne şeý diýip birki sapar jaý alyp çykmaly ulular, oturmaly däl depämizde diýip uruşandan soň, meň gaharyma ýoldaşyma, Sen şo iniňe aýt, hiç ýok, Jaýymyza kömek etmesede toýunda çykarylan pullary bersin. Epesli pul çykardyk. Jaýyň düýbüni tutup jaýa başlaly diýdim. Şeý diýenim hiç kime ýakmady. Gaýyn agama pul soratýa diýip eltimem gaýyneneme aýdypdyr. Gaýynenemem Sen doganyňa beren puluňy soramalymy, dogan dogana kömek etmeli dälmi diýip uruşyp turdy. Gaýynenem, iýen duzuňyzy haklaňyzok, dogan dogana kömek etmeli dälmi, saç uzyn gelip, doganlaryň arasyna düşýär diýip gykylyklady. Menem. Çykdym-da indä dymyp durjak däl, nätse-de aýtjak, şulary şunça sylamda sylaşygym bilmedikler indem bilmäýsin diýip, gaýyneneme men hiç kimiň arasyna düşemok, onda nämçin dogan dogana kömek etmeli bolsa, gelnine gyzyl daşaýa, dürli-dümen zat alyp iýýä, kirlerine çenli ýuwdum döwründe, hatda kir maşynynda men kirimi ýuwup berenog-a, nämçin beýdip. Alan zadyny bilmese-de doganynyň öýüne kömek edäýmeli eken, aýaly bärde göçenoklar diýip gygyrýar. Eline gelen pullary sowýarlar, biziň az pulumyz gitdimi? Bir jaýyň düýbüni tutar derejede pulumyz gitdi, bir köneräk maşynam düşýärdi şo pula diýip, menem gürläp ugradym. Ýoldaşym meni sen gürleme diýip şo taýda tutup urup ugrady. Eltime bolsa hiç kim zat diýip bilenok. Ne ýürjimden ses çykýar, ne gaýynenemden. E, bir zat diýseler, eltim gykylyklap olara-da sögüp gitjek. Şeýdip, ikortada men taýak iýdim. Şondan soň ýene bir sapar eltimiň özi ýoldaşyma kakdyryp bir zat gürläniniň üstünde ýoldaşymyň özüniň göwnüne degilip, ýoldaşym inisine aýalyňa bir Haý kuş diýe göre o gaýynaganam sylaman ugrada indi diýip inisine gürlände eltim çykyp inisi bilenem ýoldaşym bilenem uruşyp gidip öýde uly goh döredi. Eltim agzyna geleni diýip sögüp gaýynagasyna hapa paýyş geplerem aýdansoň ýoldaşym gahar edip şondan soň biz şol öýden çykyp gaýtdyk. Kwartirada ýaşap öý edindik. Öýümiz jaýymyz boldy. Kynçylygam bolsa köp günleri gördük. Nätsegem biz başardyk özümize öý-jaý edinmäni. Kömek etmeselerem günümizi gördük. Dört çagamyz bar. Indi menem işleýän, ýoldaşymam işleýär. Düşewündimizem erbet däl. Gowy ýaşap ugradyk, maşyn aldyk. Indi çagalaryň aladasyny edip, geljeginiň aladasyny edip, şu wagt iş-aladaň ugrunda ýörkäk bize dert tapyp berýärler. Eltim, Ýur, Jiml-a urşup, nämäň üstünde uruşsalar, aýrylyşýar diýip gepi çykdy. Ýok, aýrylyşmaz-la diýip bizem ynanmadyk. Çyndanam, olar aýrylyşyp, bir ogul, bir gyzy bardy. Eltim gyzyny alyp gidipdir, ogly bolsa gaýynlarymyň öýünde galdy. Ondanam bir ýyl geçip-geçmän, Eltim-ä daşary döwlete gitýär, meniň Ýur Jimem bolsa başga aýal alýar. Indi ol alan aýalam göwreli. Iltimiň ogluna sygyzdyrman, ony urup azar berip, Bul ýetimi ejesiniň yzyndan goýberiň, hemme çaga ejesiniň yzynda ýöreýär, men iliň çagasyna seretjek däl diýip uruşýamyşyn. Indi bolsa ýoldaşym bile gaýynenem şul çagany biziň adymyza geçirip, biziň öýde ýaşatjak bolýar. Men bolsa şol iltimiň çagasyny alasym gelenok. Ýöne çaga-da rehmim gelýä. Şeýdip şol öýde taýak iýip, sögülip, sögünç eşdip ýörenden-ä gowudyram diýýän welin, bäş-alty klas oglany, ejesini tanap ýören oglan, öýe getirip seredenim bile maňa haýyr bermez diýip, öz içimden pikir etýän. Ejesi, kakasy şu çaka edenimiziň gadryny bilip sag bolsun aýtmady. Ganynda şolaryň gany akyp dursa, ertir bul oglanam meni hasap edip, Sylagymy ýerinde goýmasa näderin diýip çagany alasym gelenok. Men aljak däl olar aldyrjak öýümizde uruş. Maňa maslahat gerek men näme etmeli gaty erbet ýagdaýa düşdüm ýagdaýym agyr diýip hatyny jemläpdir.